Erokamano jawinjo mara kaka bende watimo pile en chenro mar injili kalo ma bende wakeloni kanyo endi e chieng' wuok tich kod tich abich gi ja- gi ja- gi jatich nyasaye kaendi iluongo ni eh, wuod asembo kawuono ni endi wabiro rango kanyo endi wechego eki mag hera to kapok wachako ng'wech marwa kaendi takwayo ja- jatich nyasaye mondo bende olamnwa kaendi Erokamano.
Kamoro amora miwinjowa kata minenowa, Wagone Nyasaye erokamano. Ulwi mondo walam Nyasaye. Duong' gi pak mondo odog ni Nyasaye maduong' manitie. Ne imiyo gimoro amora manie piny nobedi jatelo nikech en e jatelo. Omiyo wagone ni erokamano. Wachno nomiyo ni oro wuowi nikech koluwore kod hera mane ihero godo piny. Omiyo wating'i malo jatenda, ka nyingi iluongo duong' ni kiching'. Erokamano nikech isemiyo winjo it mar winjo Jehova kendo mar ng'eyo mochweyo e remb Yesu Kristo maduong' ma jawar. Amen. Erokamano ahinya Jatich Nyasaye kaka bende iseketo waya e lwet Nyasaye kamano endi. Abiro mana kwayi mondo bende iler ne oganda ni to en ang'o ma bende ikonegi odiechieng'no ni ma kawuono. Erokamano.
Odiechieng' ma kawuono ne wadwa ni mondo wawuo kuom gima iluongo ni hera. Hera mani kod luoro kod hera maonge luoro. Mano e gima wadwaro ni wawuoye e thuolo ma kawuono. Wadwa loso e wechego eki mag hera man gi luoro kod hera noendi ma onge luoro. E sama bende iluongo nying hera, parona kanyo endi kitabu moro e ndiko kaendi ka eh, Johana Injili Mm. auchiel kare eh, adek kare apar gi auchiel mm. ma bende nyisa ni omiyo nyasaye nohero piny ahinya eh. nochiwo wuode ma midel ma ok ang'eyo ni mano era moro walosoe koso nitiere era moro mopogore koda mano ee eh, ng'e ni mano ne en era modhi gi iye mm. wabro nute nikech era gima iye duong' kendo iye lach

ma onge luoro kod hera ma nikod luoro mm. we achak kod hera ma nigi luoro mm. hera ma nigi luoro en ni inyalo nongo kata ka in owuon ihero ng'ato to ok inyal ng'iso the public nikech ok inyal ng'iso oganda mm. nikech gima oganda nyalo wacho ewi ewi ka luwore koda hera mihero godo ng'a Ng'ato. go ng'a Mm. nikech seche moko seche moko ka miyi eh, ranyisi moro mathin Mm. seche moko ero teri Mm. kuom dhako moro ma ong'e kanyo ni jachode Era mar piny. Eh, hera mar piny owuoye hera mar piny Mm. to era oterie hera ma jachode ma ji ong'eyo te Kamano.
ji ong'eyo te e taondno Mm. Eh, to iwacho ni ero dhakono Mm. nyiso ni gini in iwuon ibiro fichori Mm. nikech eh, seche moko gima ji biro wachoni Mm. ok ok inyal chike iti miwinji Kamano. biro miyo ibiro pondo gi girino Mm. ka ok inyis ji nyiso ni ilalie hera mar piny eh. ma bende osenimo kodi ahinya kata eh. oganda nyalo ng'isi wach ma kamano mm. to inyalo neno ka jago eki e, tami mondo iyud ber kuma bende ber isebedo kiyudo e erokamano ahinya to en era mane mar nyasaye mano en era mar piny mano nyiso ni era man gi luoro eh. to en era mane ma onge luoro ma bende ni lose kelo mokwongo koro era ma nikod ma we ka podowa aler matin abo kuom era ma nikod luoro kamano ka wadwa ng'eyo el- era ma nikod luoro ibiro nwang'o mm. ka ka wang'eyo ngima mar petro Pet- petro mogudi jona petro wuod john e to nohero yesu Kamano. kata jopuonjre ne duto mm. ne gihero yesu kamano e gidute onge ng'ama ne ok ohero ng'awa Ok ohero ohero yesu ne gihero Yesu. Mm. To ka nochopo chieng' mane ikawo Yesu kendo itweyo, Mm. mane itweye kendo idhi negogo, Kamano. to giduto ne giringo. Giduto ne giringo. E, ang'o momiyo ok ne gichung' kode? Mm. Ang'o momiyo onge onge ng'at mane onwang' kochung' obedo kod Yesu nyaka Peter Mm. Nochopo kama koro otimore nade? Okwede. Okwede. Ang'o momiyo ne gikwede? Mm. Ne gikwede nikech ne gihere mak mana ne gin kod luoro e hera. Ne gin gi luoro e hera mare. Ee, ne gin kod luoro e eh, e hera mane gin godo kod kod Yesu. Kamano. To ok ne ok ne gi ok ne ok ok ne ok ne ne gidware. Mm. Ne gihere malich. Mak mana ne ya kaluwore kod pek pek mar chandruok ma gineno mm. ka dhi mako ruodhgi mm. mane momiyo ne gitimore nade ne giluoro cha ne donjo irniluongo wan be ibiro timnwa kama wan be ibiro idhi negwa mm. koro luoro mar era gi ere

ne gin apar kod ariyo to bende wechego eki mag luoro nodonjo kuomgi ma gidak gi luorogi era kaachiel kanyakla hmm. en ang'o minyalo nyiso sani endi ne ng'ato sani odak gi luoro kod era bende kaachiel eh.
adier adier adier oganda mang'eny osedak kod gimiluongo ni luoro mar era kuomgi hmm. iluongo ka Yesu gihero mhm. lakini pek mar ngima miyo seche moko giweyo ye giweyo Yesu giweyo Yesu mm. nyiso ni kara luoro cha mm. odak kuom odak kuomgi miyo mondo gibed kod gimiluongo nang'owa ni kinda mm. kinda cha a kuomgi nikech ang'owa pek mar ngima pek mar ngima giromo eh, pek mar ngima ma girado godo mm. inyalo ng'ong'o ka ng'ato ohero Yesu lakini tuo mogore e dende mm. tuo mogore e dende cha diye mm. mochop kode e korot mokoni adiera dong' anyalo anyalo temo gi yo moro machielo ee dong' anyalo temo gi yo moro machielo mondo okonya yo e yone ka o luoro mar pek mokale cha loyo era cha mm. eh, era to eh, era to era era mm. mak mana ni luoro cha nitiere ang'owa nitiere kuom Mano nyiso ni luoro gole oko kuom era mar Kristo. Ee, luoro gole oko kuom era mar Kristo.
Iselero ma kanyo endi eh, dak kuom luoro ma bende jomoko ni godo to gidak bende gi hera kaachiel. Hmm. Nyiso ni to hera ma Nyasaye to chal nade? En ere kaka ochalo? Hera hera mar Nyasaye en hera ma onge luoro. Hmm. E mane momiyo iwinjo ka ndiko wacho niya, ni nikech Nyasaye nohero piny ahinya omiyo nochiwo wuode achiel ma miderma hmm. mondo oganda moyie kuome kik lal to ngima mosiko ma nyaka chieng'. Nyasaye nong'eyo maber ni wuode dhi timore nade? Biro tho. Mm. Kendo wuode tho ochomo. To mano gima ok nobwogo Nyasaye. Gino ok nokawo Nyasaye kod bwok kata dichiel. Mm. Nikech eh, nong'eyo niya, to wuode no ema ne dhi kelo jomoko mondo otimre nade? Mondo onwang' ngima. Koro gima ne ong'iyo, nong'iyo mongima cha. Mm. Mane ji ne dhi nwa, ne dhi nwa. Ka ok oparo ni mondo obed kod bwok mm. mar luoro mar tho to ne erano olera nobedo mang'eny mano mano ok oyombo oyombo ang'o oyombo luoro mar tho luoro mar tho ee mane momiyo sama ne yesu nodhi mogo chonge piny mokonea mm. wuora ka diyie to digole kikombeni ang'owa e nyima e nyima oko mm. nyiso ni Kata nobedo ni aluoro mar tho nodonjo kuome, to nodogo loye. Nodogo loye. Ee, nodogo loye. Kamano. Sama noloye, nokoni dwachi mondo otimre nade? Otimre. Mondo otimre. Mm. Ae to wuok kodhi e puodho mar sama nodhi modhi ochokore koda jopuonjrene. Mm. Kanye ma no- obiro make kendo nopenjogi niya, ni to ng'at mane momanyo? Mm. Mano chir. Kamano. Mano era. Era manene. Oneno joma odwa reso. Mm. Ohero gima ne momiyo timo siye mar tho. Kamano. To ka oganda ka obiro mondo okume, Mm. to penjogi niya, ni dong' asebedoga ka yalo Kamano. ka onge gima pando Mm. kendo ayalo e wi sinagogi. Mm. Eh? kendo onge gima aseweyo mok apa- ma- ma- mapando ayala yanga Eh, papa yanga ema la- ema yala bende ema puonje Owuoyo gi chir gi hera man kuome. Eh, ndiko kone ya ni sama nowuoyo mowacho kamano to oganda ka notimore nade nopodho piny nikech eh Hera. era nigi chir Mm. Hera onge luoro. Mm. Oonge gi luoro. To Kamano. hera nigi ang'owa? Nigi chir. Chir mana en godo cha ema nombicha nogo go jogo. Kamano. Omiyo oganda go nopodho. Koro itemo lero ni sama bende aneno ka ng'ato nigi luoro e iye, nyiso ni oonge gi hera mar Kristo. Eh, nyiso ni en kod onyalo bedo gi hera to en kod hera maluoro, mamiyo luoro, mamiyo hera ok chop kare. Ok chop kare. Eh, Ka waso, we wasomane Johana. Johana Injili, Ee, Johana, e, barua mar Johana. barua mar Johana.
Ee, achiel ang'wen. Achiel Mon- ang'wen.
Ee, mondo wawinj ane niya, ni to ndiko to wuoyo nang'o kuom hera maluorone Mm, mamiyo hera ok chop ka ok chop kare. ok chop kare. Owacho.
Ee, Eh, aparo ne nyalo somonago ang'wen ang'wen karedi apar kod aboro ang'wen kar apar kod aboro wacho niya Mm.
ah, luoro onge ei era kendo era mar adier riembo luoro Mm. luoro en kum omiyo ka ng'ato nigi luoro Mm. to pok ochopo e era mar adier mano nyiso ni sama ng'ato ni kod luoro mm. mar era lakini ng'ane erane no ok nyal chopo kare eh, mane momiyo sama ne yesu nokoni ruoth an adhi kodi kamoro amora mm. to sama nomaki yesu ma yesu ochako chako the steps ginene ochako yore kata okang' mar tho mm. noringo weye nikech gino ne pek ne pek Miyo nok kwede ratiro. Didek. Didek. Kaka ne oseng'ise motelo gi jawadni, Eh, eh. wadni kweda didek kapok wendo bende okok. Eh. Ma kamano e kaka notimore. Koro ng'iso ni nodak gi hera, to Eh. luoro ne nitie ei Luoro hera. luoro ne nitiere ei hera. Koro omiyo ne obede pok nochopo hera mar adier ma Nyasaye Eh. wasesomo kuom kuom Johana Eh, kanyo endi. Koro pok nochopo e hera mar adiera nikech hera mar adiera golo hera. Mm. Go- Golo golo luoro. Golo luoro. Eh, Koro aeto Wera dong' kuti. Erokamano.
Eh. E tieng' ma sani endi ma bende oganda osebedo ka bende keto Nyasaye rang'iny motelo kata bende rang'iny mokwongo. En ang'o minyalo kata en ote mane minyalo ng'iso oganda go eki bende pod odak gi era gi luoro kaachiel nikech iyudo ka bende luoro nego era modak kode mar Kristo manyalo miyo samoro olot tembe moko ma osebedo ka limbe kuonde ma bende entiere. Mm.
Ka ng'ato dwaro ni olo, Mm. olo hera maluoro, Kamano. to nyiso ni in owuon, Yesu wacho ni kidwaro ni mondo iluwa, to in ma nyaka ikwong itime nade? Ikwedri. Nyaka kwedra an owuon.
Eh, mano wach maler. Mm. To ng'at mokwongo in iwuon iherori, Mm. to ihero ngimani, Kamano. to nyaka inwang' kikwedo Yesu. Kasehero an owuon, tadhi hero ngimana, Eh. tabiro kwedo Yesu Eh, jawana. ae to ibiro bedo gi luoro mar hera Mm. Eh, nikech ang'owa luoro mar nikech idwaro gik moko maber duto ma mondo otimre gi Otimre e ngimana. ngimani Mm. mano emomiyo owuon nyaka ikwed ng'awa Nyaka kwed, eh, ikwed yesu ka gik kaka obiro ka gigago biro nikech Eh. koro an e ringruok. Eh, ine ringruok Kamano. Eh, in e ringruok koro mano emomiyo nyaka ikwed akweda yesu nikech ang'owa Ngi- ringruok ng'eny moloyo yesu modak e ng'owa modak ngimani nikech gima luoro mar tho cha bwogo ang'owa bwogo bwogo ringruok Bungo bungo ringruok. Eh, to sama ikwedori Mm. sama ikwede Mm. to ibedo thuolo kuom ng'awa kuom ruoth yesu kristo Kuom Yesu Kristo. Ere kaka anyalo kwedo ringra an owuon? Gimo kaka inyalo kwedo ringri en in owuon mm. ing'eyo gima in. Kamano. Eh, mana kaka eh, mana kaka ndalo mokalo cha ne wawuoye ni dhano ok en ang'owa, ok en ringruogne to dhano en roho mamiyo ringruok bedo mangi mamiyo ringruok bedo E som tich joote abich prariyo kod auchiel. E tich jo- e tich joote abich kare prariyo gauchiel wacho niya, Eka jatend jorit hekalu nodhi gi askechene mokelo joote mos mak eh, mak gitimo kodgi koko nikech ne giluor ni dipo ka ji ogoyogi gi kite. Mm. Prariyo gabiriyo, Mm. Kamano ne gikelo joote mi giketogi e nyim jobura Eka jodolo madongo nopenjogi ni, Donge ne wakwerou matek ni kik upuonj ji e nying ng'atni? To koro neeuru gima usetimo, usepong'o Jerusalem duto gi puonju, Mm. kendo udwaro kelo remb ng'atni e wiwa. Eh. Petro nodwoko eh, Petro kod joote mamoko nodwokogi niya, Nyasaye ema nyaka waluor to ok dhano. Kamano. Erokamano.

Mane momiyo gin giwegi koro giwuoyo kod chir. Mm. Mano gimomiyo oganda madwaro ni wuoth kare kod Nyasaye mm. nyaka gibed kod chir mar hera. Eh, ka gin kod chir maonge gima pogogi kod ang'owa kod dwaro mar Nyasaye. To mano e gima dwarore kuom ng'at moyie. Mm. Ka onge gima timore nade? Gima gima buoge. Gima buoge. Nikech en gi chir kendo bende en gi hera noyidi mar Kristo mosebedo kodak kode. Yes. Omiyo kata obedo nokali e tembe Eh. nyaka bed ogo agowa. Emomiyo ka Yes. Petro wacho Mm. ni koro Nyasaye moro moto nade? Emoluor. Kamano. Nikech en gi chir kod hera e iye. Eh. Mano e kaka bende iseleronwa. Mm. To gin okenge mage ma Mm. ng'ato nyalo timo kata ma ng'ato nyalo chopie moyudo ka bende hera osewuok kuome? Gin ang'o gini manyalo golo hera Hera mar adier ma we hera mar hera man kod luoro bed kuom ng'ato. Samoro amora, Mm. mana kaka nawacho mokwongo ne, samoro amora ma ng'ato parore kende en owuon, Mm. ng'ani biro hera ma en Nyasaye biro wuok kuome. Kamano. Nikech ndiko kod Nyasaye en ang'o? En hera. to sama nyasaye owuon en hera Mm. to sama ng'ato oseherore kendo en owuon to gu- herano timore nade a kuome nikech nyasaye en ok oherore kende Mm. nyasaye oyo ang'owa ji duto Te. en o- en oonge kod hera mo- maniga- manigi manigi ang'owa manigi pimo Mm. to nyasachwa en nyasaye mani kod hera moriwo ji duto To samoro amora ma ng'ato osepa chako parore kendo en owuon gi gima en owuon nego onwang' Mm. kuom kuom ringre. Amen. Mano e gima pogo ji kod hera mar Nyasaye. Mm. Ndiko moro wacho ni to en ang'o Eh, ma dipogo gera mag Nyasaye? kamano. Dobed kech, Ehe. dobed duk, Eh, koso dobed koso kata fedha. kamano.
Koro magi gik mapogo ji kod hera. Mm. Ka ng'ato paro luoro mar tho mana miwinjo ka ng'ato paul paulo kanyo wacho niya Mm. ni dobed lwenje to koni aoyo nyiso ni nyaka ineno lwenjego magi gik mapogo ji kodi nyasaye koro hera mar adier mane momre ibro nwang'o ka koro ng'ato en mama kanisa kendo tegno kata jaduong' kanisa kata en ja ng'at ma Omako dinde gi ahinya kendo ji oluore lakini di inwang'o ka odhi ka juoke. Eh, mondo mi onwang' teko moro machielo mondo mi otimre nade mondo mi okonye. nyiso ni en en en gi hera mar luoro Eh. onge gi chir kuom hera ma en Eh, godo. oonge kod chir kuom hera ma en godo Kaso- Ma- mamiyo heraneno Mm. chopo kama koro ok nyal chopo kare Kamano. to kristo ok onyal chung' koro oparo nyadiriyo kendo Yes. mondo ochak omany eh, pinyruoth machielo med konye ochop wachno endi kare Yeah. erokamano jawinjo mara in miwinjo chilo ni endi pod en mana chilo mar injili kalo kawuono ni endi wayango wechego eki ma bende nyalo bedo ni gin weche mag era mar adier gi erago eki ma bende samoro iwacho ni mag piny kata Mm. bende era ma onge adier e iye Mm. mataye pod ibiro luonga jwang' junia wan ka endi bende koro jayalo ma bende nigi lony mararieya e wechegi eki mag puonjo wach Nyasaye kendo ogo kode mbaka omedo lero mana to en ang'o gini ma bende oseket e okang'no manyime mamiyo ng'ato nyalo bedo kanyo endi gi wechego eki mag hera mar adier e kind kanyakla mar Kristo. Jadolo, Yes. gin ang'o gini ma bende seche moko kineno ka jomoko timo. Gin timbe mage waseloso kuom dak e ringruok nyalo miyo ng'ato samoro donjo e hera mar luoro. Mm. To gin timbe mage mm. koro wuoye timo. Mm. Nitiere mer, nitiere chode, nitiere kuoth ka e kanyakla. Gin timbe mage ma samoro kineno ka binyo oganda moko timo nyalo ng'isi ni adier jogi eki to osebayo yo gionge gi hera mar adier kuomgi. Mana kaka wasewacho mokwongo mm. ni hera mar adiera ogolo luoro to ka wasomo kata to ndiko konea ni hera en ang'owa nyasaye nyasaye eh. hera hera hera en nyasaye hera en nyasaye mano kisomo Yohana Yohana Yohana Yohana barua mar Yohana mm. eh kisomo kara ng'wen kacha barua mar Yohana eh, barua mar Yohana en eh barua mar Yohana chiel chiel Ah, kare ang'wen Eh, ang'wen.
Barua mar Johana. achiel kare Kare ang'wen ang'wen kanyo.
Yes, Johana ma'am. ochiko. ochiko wacho niya Mm. chiko wacho kamaendi Mm. nyasaye nyisowa era moherowago kuom oro wuode ma miderma Mhm. e piny ni mondo wayud ngima kuome Mm. apar wacho Mhm. to era mar adier ok en era mane, wa, eh, mane Waherogo Nyasaye, to en hera ma Nyasaye oherowago kuom oro Wuode ma miderma mondo odok misango mar golo richowa. Kamano. Mm.
Mago weche ariyo madongo. Kamano. Nyiso ni sama ng'ato dwa bedo kod hera, mm. to bende kik idok itwenyo kanyo gi malo matin, mm. aboro abiriyo kanyo. Mm. Winjo kokoni e Nyasaye en ang'owa, Nyasaye en hera. To sama Nyasaye en hera kodak kuom ng'ato, mm. to hera ni kod gima iluongo nang'o ni gigi gi kende en owuon Mm. monyiso Era nyago gimoro kuom Eh, owuon. ele- era- era nigi olemo Mm. Eh, olembe era kaka wanyalo wacho na en achiel oweyo richo Oweyo richo. Eh, era Era nigi- we- era eh. weyo richo. era nigi kinda Era nigi kinda kuome. Eh, Mm. kendo era dwaro gima ber hera dwaro gima ber ok hera ok oherore kende hera ok oherore kende eh, koro ineno magi awinji hera mm. hera hera hera hera nigi kanyakla mm. oyo ochoko kanyakla kamano eh omiyo kanyakla bedi adi bedi achiel mm. nikech ang'o era nyiso ni nyasaye dwaro ni gimomiyo nooro wuodi mondo ochokwa mondo wabedi adi achiel kode eh, mane momiyo Hera nitiere achiel. Mm. Eh, Koro weche magi weche madongo. Mm. Samoro amora hera sama ok odwar gire kende. Mm. Ibiro nwang'o ka sama wadgi ok uchiemo to owinjo marach. Owinjo Ni yawa, marach. dong' ng'ani kos ma ok uchiemo to an to an godo. Mm. Eh, dong atiyo an gi mia to atiyo gi piero abiriyo to dong piero adek Kamano. piero adek ni dong nyalo konyo jal Kamano. Eh, mano e gima era en Mm, Koro nyiso ni kaneno ng'ama onge kata ng'ama oherore kende owuon Eh. to mano era onge kuome. Mano. Kaneno bende ng'ama ohero weche mag kuotho bende muma okwero mano Eh. ng'ama era onge kuome. Kamano. Ng'ama wuotho gi sunga gi ng'aye mano ng'ama era onge kuome. kamano awinjo wachni Eh. kendo bende amor ahinya nikech en puonj ma bende samoro adwago junior Eh. yudo godo eh, okenge moko mabiro nyalo kalogo weche gi mag ngima Kama. kawa kamano endi kapok watieko chero ni endi nikech waneno ka gima bende watieko kanyo endi agombo mondo bende koro tiwuo gi jogo eki ma bende samoro pok okawo otikononi mar warruok Mm. to ng'ama nene gi chien to dok gima en gi era Mm. to kowuothe warruok inyalo Yes. wacho ne wach mane waru gimochuno Mm. nikech mano emomiyo nogol wuowi mobiro e piny Mm. motho Kamano. mondo kokalo kuom rembe mondo war piny Kamano. tho yesu nokonyo gik mang'eny okonyo nyaka diek mane tho Mm. mane itimogo misengini Diere Musa.
diere musa Mm.
diek dhok nokonyo rombe rombo te mm.
gimoro amora nokonyo ngimane kamano nikech nobedo misango mogik nene misango mano tim mogik eh. mm. koro nyiso niya waru gimochuno oro gimochuno eh. onge ng'ama nyalo wacho ni en gi hera to koware kamano mm. eh. nyiso niya ng'ama dak kuom Kristo to Kristo dak kuome nyiso niya Kristo e owuon miyo bedo kare mm. ee Kristo owuon miyo bedo ka obedo kare mano miyo ndiko wacho niya ni ka uhera to mm. ani iu to une iya Mm. ane iwuoro Kamano. wan duto wabedo adi Achiel. mano e ng'ama yesu qualify Kiro kamano e Eh, koro nyiso ni ng'ato nyaka war awara ma yesu bede e iye to yesu Yego sike Yesu. eko sike yesu Kasi Yesu- Yesu sike iwuoro. to siko yesu sike iwuoro Bang' gibedo gimoro achiel.
Eh, Kiro kamano ahinya. Ne bende wach mogik ma bende dilego jowinjo mago. eh. wach ma mogik ma dawi- dawego jowinjo Mm. en ng'ama pok owar nyaka war Mm. to ng'at ma osewar Mhm. nyaka obed kod hera mar adiera Kamano. ok mar luoro Mm. ma ok onyal chung' ka lwenye tek Erokamano. ee nyiso ni herane ok onego otudre kuom dhi maber Kamano. mar ringre moneno godo chiemo maber koro ware aa chiemo maber ok nyiso ni ware Nikech nyaka jok mowa- moko war mang'eny chiemo maber Eh, Mm, kendo jomoko nyaka kia Yesu jo- bende jo- chiemo chiemo maber. maber. Mm, Eh, jomoko chiemo ma plate achiel kende Mm. en alufu mia achiel kamano. Eh, mano chamo mana lunch Koro warruok en gima Eh, ochuno. koro waru ken gima ochuno Kamano. to ok- ok wari Mm, ni mondo inwang' ngima maber mar piny iwari mondo inwang' ngima mosiko mar polo mar polo nikech chieng' miweyo ringruogno Mhm. to ngima ochung' Kamano. Kamano.
erokamano ahinya nyasaye wuod asembo kanyo endi ageno ka bende iwinjo wach tiyo warruok ma bende okel akela matin oto mana lidhe matin to ok en thuolo mar wach ageno ahinya nyasaye ibiro yudo kinde mondo bende ichak itim kanyo endi e puonjruok wi wach mar warruok kende Kamano. owuon kaok wadewo mago eki mag hera kamano endi adwoko erokamano ne bende oganda go ekimo okawo kindegi mondo bende orang tiponi endi ma bende ne okelni kod ajwang junior kaachiel bende gi nya- nya- nyasaye kaendi wuod asemo ma bende eh, nyasaye nowaro e kindego eki mang'eny mosekalo chien kapok waloro chino ni endi to telnwa e alama we walam duong' odog ne mochwere Nikech ichweri jatelo, Yesu ichweri molo piny, mano emomiyo tieng' ka tieng' kalo nyaka ma wantiere ni nokal ma wich nowil go ito wich ok nowil kodi ma nyaka chieng' umbe olak e tieng' ka tieng' e jatelo weche duto te jehova mitimo dongo mano emomiyo in wuoro mar adiera chuny ogoni erokamano nikech nimiyo wabedo nyithindo magi chuth kendo kokalo kuom tho mar wuowi Miyo nyingi mondo omed duong' duong'. Mano emomiyo ng'ama winja jatelo, gwedh chunye, miye chuny mar winjo, miye chunye oturo jatelo. Igol chuny matek ka lwanda, tiket chuny mayom, ma kopidhe wach wach ti kendo dongo, kendo tie kotiepe jatelo. Nyingi osenwang'o duong' nikech ng'at ma ok owar Jehova, erokamano nikech isemiyo ogo okang' mar waro. Kama en nitiere jatelo, erokamano nikech ng'wononi osiko kendo isechiela kod wuoroni e remb Yesu Kristo maduong' ma jawar.
Amen. Amen. Amen. Come on.